Os am brofi gwir y Ramant y Cwpan, yna Parc y Pandy yw'r lle i fod, a'r cymdogion agosa, Pont y Pŵl, yn ymweld. Darren Hughes. Dyna ni. Andrews, Lowry, Hodge. Mae Tuller i fewn yn syth i geisio atal y sgarmes symudol na rhag cael tra Danny. Yn nawr mae'n gyrru mlaen yn ara deg ac yn codi carlam at y llinell gais. Cais cynta'r gêm o'r lein o'r elfen osod. Arbennig a phwy sydd wedi gael e ond y capten. Ledbetter oedd Matthews wedi galw amdani. Johan, don't touch that! O, hyfryd gan Ieuan Jones a Trowbridge yn derfyn. Wel, beth am y gic bach yna gan yr wythwr? A dyna'r cais sydd heb os yn mynd A Cross Keys drwodd i y rownd gyn-derfynol i'r Cwpan Cenedlaethol. Dim ond un tîm oedd ynddi ar y parc yng Nghaerfyrddin a'r ymwelwyr oedd rheini. Oedd ddim cweit yn walk in the park i Dale Stuckey ond yr asgellwr yn dangos ei sgiliau pêl-droed i groesi am y cais cyntaf Ar ol deuddeg munud yn unig. A rodd Stuckey yn i chanol i chwe munud yn ddiweddarach hefyd. Yn derbyn y gic fan hyn ar yr asgell ac yn cadw i ben a bant a fe. Digon o sgilie hefyd cyn creu'r cais ar blât i'r cefnwr Gary Williams. Gwaith hawdd i Williams a pethe'n dechrau edrych yn hawdd o ran Ponty hefyd ac roedd hi ar ben cyn hanner amser fwy neu lai. Diolch eto Y Dale Stuckey yn creu'r cais ei hun, a gyda Ceri Sweeney yn cicio'n gyfforddus drwy'r gêm cais gosb funud ola oedd unig gysur y Quins. Roedd Parc Eirias dan i sang ar gyfer gêm fawr rygbi Gogledd Cymru yn erbyn y deiliaid Llanymddyfri, a gobeithio bod neb 'di cyrraedd yn hwyr neu bydden nhw 'di methu cais Sam Jones yn y funud gynta. Ond yn ôl drath yr ymwelwyr, cais hyfryd gan y mewnwr Lee Rees ar ôl chwarter awr. Mor gyffrous, a mor gyflym hefyd. Tri chais arall yn yr hanner cyntaf, 19 i 17 i Lanymddyfri. A wedyn, wel, ath pethau braidd yn wallgo. Roedd Afon Bagshaw yn chwarae ganfed gêm i'r tîm a roedd yn dathlu wedi'r egwyl. Er bydd Rhodri Wall ddim eisiau gweld hyn eto, mae'r llif yn troi o blaid y gogleddwyr. Diolch i Afon. Roedd Carwyn ap Myrddin 'di croesi hefyd a'r gogleddwyr yn rheoli, yn enwedig ar ôl i Tom Hughes dorri'n glir Mae Bagshaw yn gorffen ar garlam am ei ail a rygbi Gogledd Cymru ar y blaen o 34 i 22 erbyn hyn. Ond roedd y deiliaid ddim eisiau colli gafael ar y cwpan, pwyso'r porthmyn yn ormod yn y pen draw a'r cefnwr Mike Evans yn croesi, ac ychwanegodd Jack Maynard y pwyntiau ychwanegol hefyd ac roedd y mewnwr i mewn dan y pyst ar ôl y bylchiad hyfryd yma yn y munudau ola'. Tipyn haws i ddod drosi'r cais yma ac ar ôl rhannu deg cais, roedd Llanymddyfri Nawr dau bwynt yn glir. Ond, ond, ond, roedd amser am un cais arall. Huw Worthington yr wythwr yn ei chael hi yn y funud ola, gorfoledd i'r gogleddwyr ar ôl colli yn yr wyth ola tymor dwetha. Mi oedd dau o geffylau blaen yr Uwch Gynghrair yn cyfarfod yng nghanol y mwd ym Mharc Eugene Cross yn ail ddarbi Gwent o'r Sadwrn, Glyn Ebwy yn croesawu Merthyr. Efo'r amodau'n anodd, doedd fawr o antur i'r gêm gwpan. Er hynny, mi oedd digon i'r cefnogwyr floeddio amdano wrth i aelodau o'r ddau dîm anghytuno efo'i gilydd ar sawl achlysur ac yna berwi drosodd. Penderfynodd Gwyn Morris i ddanfon Jonathan Davies, wythwr y tîm cartra, ac Osian Davies, blaenesgellwr yr ymwelwyr, oddi ar y cae efo tua deg munud ar y cloc. A chyn iddyn nhw gyrraedd y gawod, mi oedd y Davies' wrthi eto. Y ddau dîm ar Brydian ceisio bod yn anturus a rhoi bach o dloniant i'w cefnogwyr. Doedd dim gall amddiffyn Ebou wneud i atal Nathan Tevet cyn brop y Gleision a Chymru Llundain rhag groesi am bwyntiau cynta'r prynhawn. Os oedd y hanner cyntaf yn ddi-fflach o ran y rygbi, Mi oedd yr ail cyn ddrwg os nad yn waeth, efo cyfleoedd yn brin. Y gora yn disgyn i ddwylo'r canolwr Terry Gee, ac er i'r gic fynd dros yr ystlys, nath ysgwydd anghyfreithlon James Lewis yn sicr bod Gee ddim yn sgorio. O'r gic canlynol, fe drosodd Jarvis ei gic cosb cynta' o ddau o'r ail hanner er mwyn selio'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Gŵyr a haearn, cam yn nes i rownd derfynol cynta' yn eu hanes. Ac yn profi am y pedwerydd tro eleni, mae nhw wedi tîm gorau Blaenau Gwent.